Darba kontu qegħdin tieklu l-ħobż. Għidili daqsxejn din l-istorja. Ma tantx hi xi ħaġa li ħa niftaħar biha, x'ġust dan mistħija ħafna fil. L-ewwel darba li tlajna, tlajna l-Etijopja, konna qed nibnu razzett u ovvjament ta' Maltin jew ta' Ewropew ħa nagħmel hekk, tajjeb, tirraġuna, isma' konna għaxra min-nies, għamilna l-ħobż għalina, tellajniehom magħna u sarilna l-ħin għall-ikel wara ġurnata xogħol, ġifieri kellna bżonn nieklu. U ma kenniex biżżejjed għal kulħadd, jiġifieri kienu hemm xi tletin, erbgħin ruħ oħra magħna fosthom tfal, nisa. U dak il-ħin hekk tekkilna f'moħħna għadna l-ħobż li għandna, ejja nippruvaw inżommuh għal ġurnata sħiħa. U kulħadd kiel in-nofs tiegħu u bdejna neħbew wara wara l-ħaxix biex ma jrawniex nieklu. Għax inti tiddejjaq tiekol quddiemhom. Għax tiddejjaq, ma kenniex biżżejjed għal kulħadd, allura kienet impossibbli u aħna ma stajniex noqogħdu bil-. Staħbejtu biex tieklu intom sew. Eżatt. U ġara? F'daqqa waħda narawhom ġejjin. f'torri ta' bajtar, ta' bajtar tax-xewk, jiġifieri mqaxxar, ipoġġuh mal-art, u aħna striħajna minn ġewwa għax għedna ejja għandhom x'jieklu, tajjeb għax vera bdejna ninkwetaw fl-istess ħin. U mbagħad imma biex vera jġibuk b'żibel, b'żibel tiġi, ja, jaqbad tifel minnhom, jaqbad l-ewwel waħda, qabel kienu huma, Ġo offrew lilna, taf kif tiġi? Għax meta xi ħadd illi m'għandu xejn jara kif jagħmel u jtik, żibel tiġi hu. Daw jixxerjaw għedt li Dorian inti tajthom tajt wieħed tifel biċċa ċukkulata tifel. Darba minnhom kien hemm għax tellajna xi affarijiet magħna u kien hemm tajna biċċa kaxxa żgħira ċikkulata lil wieħed tifel. U bdejt ngħidlu ħudha ċ-ċikkulata, ħudha, u dil-biċċa ċikkulata qabad u daħħalha fil-but tal-qmis. U jiena bdejt nipprova nispjegalu li jekk ħa jħalliha hemm, ħa tinħall jew se titgħafeġ u mhux se jirnexxilu jiekolha. Imma ridt jaqsamha ma' xi ħadd ieħor, qalli le, le, se noħodha wara. Basta jaqsamha, issa dik kienet daqs stikka. U bdiet iddub dak ma kienx jaf x'inhi. U ovvjament mhux qed jirrealizza li da ħa tinħall u xorta. Ġatilna pakkett aħna l-istess ħaġa. Qbadna tifel partikolari, ridna ntuh trit. Għalih, għalih innifsu, ġifieri waħdu, mhux qiegħed mal-oħrajn, da seta' bil-kwiet kollu jiftħu, jieklu għall-affari tiegħu. Marelli tarah imur iqassmu mal-kumplament kollu. Ekku, sinjuri, dawn huma l-istejjer ta' nies li m'għandhomx u qegħdin jagħtu. Aħna għandna, mela ara kemm għandna nagħtu iżjed. Jekk trid tara iktar vidjows ta' Xarabank, agħfas fuq waħda minn dawn il-kaxxi, fuq il-lemin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlilna like fuq Facebook u followjana fuq Instagram. U jekk trid tkun minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellgħu video ġdid, agħfas subscribe.